Әле яңа гына Санкт-Петербургта ачылган иде, инде чираттагысы Урал башкаласында да хасил булды. Сүзебез Каюм Насыйри мәгърифәт һәм мәдәният үзәкләре хакында. Хәзер ул Екатеринбургта да бар. Безнең киләсе репортажыбыз шуннан булыр. Свердлау өлкәсендә 144 мең татар яши, шуларның 50 меңе өлкә үзәге Екатеринбургта гомер кичерә. 50 мең татар булса да, шәһәрдә татар теле укытыла торган бер генә мәктәп тә юк. Фәкать якшәмбе мәктәбе генә эшләп килә. Динәрия Әлетдинова инде ничә ел шәһәр татарларына ана телен укыта. Аның дәресләренә яшьләр генә түгел, ана теленә, тамырларына сусаган олы яшьтәге кешеләр дә, хәтта башка милләт вәкилләре дә йөри. Әйтик, Людмила ханым, хуҗабикә, русча, инглизчә, алманча белә. Хәзер менә татар теле курсларына йөри. Фонетика нравится, потому что она всё-таки своеобразная, грамматика вообще потрясающая.

Әлеге күңелсез трендның тагын бер күрсәткече, Талия ханым үзе курсларга инде дүрт ел йөри, ә менә балалары татар телен өйрәнергә теләми. Башта өйрәнәселәре килгәни, аннан ары ничектер салкынча карый башладылар. Бер дә сөйләшәм, сөйләшәбез димиләр. Кызыксыналар, кызыксындылар, авылга кайткач, э, туганнар белән сөйләш, сөйләштем. О, Алла, кызыксынып киттеләр. Без дә сөйләшәбез. Ну, соннан соң сүрелде инде. Динәрия Әлетдинованың дәресләре аралашуга нигезләнгән. Курслар диалог формасында бара. Беренче дәрестә берничә сүз өйрәнәләр, аннары аларны әңгәмә корып, хәтергә сеңдерәләр. Шуннан соң? Шуннан соң инде мин икенче дәресләрдән Габдулла Тукайның Туган тел шигырен бирәм. Өченче дәрестә инде аларның бергәләшеп укыйбыз берничә кабат инде, аның беренче куплетын, аннан соң икенче, өченче, дүртенче куплетларын әз-әзләп ятларга бирәм һәм шул ук вакытта аның русча тәрҗемәсен дә биреп барам. Екатеринбургтагы Каюм Насыйри үзәге Россия төбәкләрендә ачылган өченче шундый үзәк. Мәскәү белән Петербург та үзәк инде эшли, Казахстанда да берсе бар. Яңа гына Кыргызстан башкаласы Бишкәктә дә ачылды. Хәзер менә Урал тауларының аръягына да барып җитте, Казан федераль университетында барлыкка килгән әлеге мәркәз. Екатеринбург татарлары өчен бу зур вакыйга, чөнки хәзер теләгән һәркем Татарстан вәкиллегенә килеп, иркенләп, профессиональ рәвештә ана телен өйрәнә ала. Бөтен әсбаплар бар, Бөтен шартлар тудырылган. Укытучы да ничек кирәк, шулай эш итә. Кыскасы, теләк кенә булсын. Тагын бер мөһим әйберне әле һаман да булдыра алмый интегә Уралдагы милләттәшләребез. Тырышкан идек, берәр балалар бакчасында татар теле, этнокультура компоненты кертү берәр төрле төркемгә дип, әле пока бу эш безнең аксый. Кызганычка каршы, аксый, эшлисе эшләребез әле бик күп. Әмма менә бу теманы Югары Түрә дигән шәһәрдә э, татарлар күтәреп алып, хәзерге вакытта тормышка ашыру буенча беренче адымнар ясалды. Э, шушы арада инде менә методик күрсәтмәләр һәм китаплар кайтарттык Казаннан. Һәм э, яңа елдан соң бик ныклап, җентекләп бу эш башланыр дигән өмет бар инде. Өмет барда гамәл бар, өметләр чынга ашсын, Екатеринбургтагы Каюм Насыйри үзәге дә уңышлы гына эшләп китсен. Раил Өметбаев, Рәсим Хөснетдинов, Татарлар, Екатеринбург.